I tēnei rangi e kōrero ahau ki tētahi atu rangatira, tētahi rangatira, tētahi wahine toa me kī. Ana ko Kylie Wells Tippett, e kōrero ana māua e pā ana ki, well, ki tōna oranga, ki tōna tipuranga me aua mea katoa, tōna ao hurihuri. Nō reira, ka hoatu au te rākau kōrero ki a ia e te tuahine, tēnā koe.
Tēnā koe, tēnā koe, tēnā tātou i te whānau. Ā, tēnā, whakamārama mai ki te iwi e whakarongo mai ana, ā, kia mōhio atu rātou ko wai koe, nō hea, nō hea koe i tupu ake. Ā, kia ora, tīmata pēnei mai, i te taha o tōku māmā, He uri tēnei nō ngā whārekereke o Muriwhenua, tētahi whenua taurikura e kī nei ko Te Hāpua i Te Nōta. Nā reira, ko Patukirikiri te hapū, ko Ngāti Kuri te iwi. Nō te whānau Wīra ia, te whānau Wells. Te Tahotokupāpā, nō Te Māhurehure, Ngāpuhi ia, i ahu mai ia, i pūtake mai tōna whānau i te riu o Waihau, i Ōkaihau. Nā reira, āe, ko rāua tērā, tokowhā wā aku teina i roto i tāku whānau, ko au te mātāmua, whai muri ake, e rua wā aku teina, kotahi taku tungāne. He māmā au, rua aku kōtiro, Taku mātāmua, tekau mā tahi ōna tau, o ka huri ia ki te tau tekau mā tahi i te Mane, kei te heke mai. Oh, tē. Ā, āe, ā, taku pōtiki rua wāna tau. Ko taku hoa rangatira, ko Brooktipper tēnā, i tōna taha whatukura, nō Ingarangi tōna pāpā, engari, i tōna taha māraikura, he Mackie. nō Takahiwai. Nā reira, ka tapae au i ahau i honohono ki tana whānau me te mōhio kē au i ana whanaunga pātata rawa, i ana kaihana, Arni Maki mā, nā reira, mōhio pū au i tōna whānau i mua i tā māua hononga. Nā reira, ko tērā, tērā. Te nuinga o taku oranga, I tupu ake mātou i Te Rohe Pōtae o Whāngarei nei. Kotahi te wā ka hūnuku tātou, ka whai a Dad i te tūranga tumuaki i te Kura o Te Horo. Nā reira, mō aku tau takawaenga, Ka noho mātou i Pipiwai. He, oh, he ao anō tērā. E taea ahau te tuhi he pukapuka. Ā, tata ki te iwa tau mātou i noho ana, iwa tau? Waru tau. Waru tau mātou i noho ana ki Pipiwai. Engari tua atu i tēnā, te nuinga o te wā ka tupu marika mātou i konei i Whāngarei. Oh, tēnā koe. Kore au e mōhio ki tēnā, i noho koutou ki, ki Pipiwai. Me taku whakapono atu, he ao, he oranga anō i reira. Mātou o konei, mātou o taku whānau, ko mātou ngā uri whai pānga ki te ao kōhatu, ngā city kids me kī. Nā reira, he āhuatanga tino nui te hūnuku me te panoni i tō ake ao, ka noho pāmu, ka noho puihi mātou. Nā reira, mīharo, hīkaka ana te manawa i te whakaaro atu i te maumahara i te wā, ka noho mātou i reira, ka whātoro atu ki ngā whanaunga o konā, te whānau tīpene Daniels, you know, a Hotorere, ērā ingoa motuhake rawa o tērā wāhi, kua whai pānga tātou ki te, ā, kua whai honore tātou o te whānau Briars Wells ki te noho i reira, i waenganui a rātou, me te ako i a rātou e ako ana, me te whakapono atu i a mātou noho ana i reira. Me whai atu i ngā tauira o te hunga kāinga. Nā reira, mēnā ka pēnā tō taraiwa i te motokā i a koe e ono tau ana, ka pērā tō mahi. Āe, āe. Āe. I roto i tētahi, you know. Ko Paki Meki, koina tāku whakapapa, taku tipuranga i roto o Whangarei nei, tu atu i a mātou wā e noho ana ki Pipiwai.
Mm. Ai. Ah, ah, pai tēnā i nā kōrero.
Ai, waimarie koe wētahi o ngā tangata ka noho ki ngā tāone kore mōhio ki aua tupuranga. Ai. Nō reira, tō waimarie hoki. I runga i, e, i ērā kōrero e te tuahine, Kei hea ke raini koe e, e kuraina? Oh, pātai pai tērā. Nā reira, ko tēnei. I tīmata hau i roto i te kōhanga reo. Ko hau tētahi i tupu mai, i ahu mai i te kōhanga reo manaakitia i te taha o, well, Ko tā mātou ingoa mōna ko Papa Smurf, engari ko Papa Hori Sherrington tērā me tōna hoa rangatira a Nanny Rahipere.
Nanny Rahipere?
Āe. Nanny Rahipere? Āe, ko rāua anō tērā. Me te whakapono atu, wāku whaea, i taua wā, Me aku kaihana, E taea te kī, he kaihana tā te mea i tipu marika mātou, noho tahi mātou mō aua wā. Nā reira, ko Aunty Belinda Woodman mā, Whaea Paddy Hikuroa mā, Aunty Yvonne, ērā whānau katoa i a mātou e noho ana i Manaakitia, ka tipu mai pea te kākano Aha taua kākano e pātai nei koe? Ko te kākano i tīmata ai i tāku hihia, i tāku whai, i tāku ao Māori. Me tāku whakapono atu, kei reira tīmata ai. Kātahi, ka puta hau i manaakitia, haere ki te kura o Tāngarei mō tētahi tau, Kātahi ka hoko whare a Māmā me Pāpā i Raumanga, nā reira ka hūnuku mātou, me te mea atu, kāre he kura Māori me kī, pā tata ki te wāhi o Raumanga, nā reira ka tono atu Māmā ki a mātou te haere ki te kura o, te kura tuatahi o Raumanga. Ko tērā, tērā i mua i tā mātou hūnuku ki Pipiwai, Nā reira, maumahara ahau i te wā. Tētahi matua rā, ko tāna ingoa ko Wiremu Rankin. I maumahara ahau i tērā rā. Ka tau mai ia ki tā mātou whare i Raumanga, me te pātai atu ki a Dad, E hiahia ana koe te panoni i ā māua tūranga mahi? Tērā pea, whitu, waru aku tau. I maumahara ahau i tera ra. Me te whakaae a Papa, i whakaae ia, ka panoni. And koina te Mama, ne, ka tau mai tetahi ki a, ki to whare me te ke atu, E hia ana koe e taku turanga mahi, maku to. Na reira, ka pera, Kua tea te take ka hūnuku mātou ki Pipiwai. Kia ora. I whaia te te turanga tumuaki i te kura o Te Horo, ka uru atu a Matua Wiremu Rankin i te kura takawaenga o Whangarei. Nō reira te wā, te wāhi mahi mō Pāpā i aua wā, i mua i tā mātou hūnuku. Nā reira ka hūnuku mātou, ka noho mātou i reira, ka kuraina hau i reira, tae atu ki te wā mutunga o taku tau takawaenga. Nā reira, mōhio pū te ao o Whangarei nei, horekau he haikura, he kura rua pātata ki te rohe o Pipiwai. te whakahoki mai koe ki te taone. Mm. Nā reira koe te take, ka hoki mai mātou te whānau ki te taone. Tā te mea ka tīmata tāku tau i te kura tuarua i taua wā. Nā reira, ai, nōku te take. I taua wā, maumahara hau, kore au e hihia. Kore au e hihia te, te hoki mai ki te taone. Ai. Pā rakahau ki ngā, ki tā mātou noho i Pipiwai. Kua whātoro atu, kua hono atu ki ngā whanaunga, ki ngā hoa piri tata i taua wā. Nā reira, āe, i try au te whakakaro i tērā, engari kore tae te pēhea, ka hoki mai te whānau Briars Wells ki Whangarei nei. Ka kuraina hau i te kura tuarua o Carmel. Mo te nuinga o taku, o aku tau kura tuarua. Engari, kare au te mohio he aha ai. Ai, he pukapuka tenei, Cousin, na reira me rite koe. Kare te mohio he aha ai. Engari, taku i whakapae nei, na te noho o aku kaihana, pērā i a Sarah Hikuroa mā, Te Āhetahi, Te Arahi Stokes mā, Te Amo Haere mā, ngā atu katoa i te kura tuarua o ngā taitama wahine o Whangarei, i noho pū rātou ki tērā kura. Nā reira, i toka te whakaaro, he hūnuku kura hou pea, ā, me haere hou ki tērā kura, tā te mea kei reira aku whanaunga, aku cousins. So, i tāku tau mutunga o te tau tekau mā rima ki nei, fourth, fifth form? Fifth form? No, fourth form. Oh, no, taihua. Āe, sixth form. Ā, māua kōrero mō ērā tau, sixth form, i pātai au ki tāku māmā, oh, hīhī ana hei te hunu kukuna. I tāna pātai kia māi ki au, oh, he aha te take? I was like, oh, well, kei reira o āku whanaunga katoa, Ka reira me panoni i taku ao, me kī. So, i hūnuku au mō āku tau mutunga i te kura o ngā taitama wahine o Whangarei. Āe, nā reira, tari atu wā, tari atu wā, whai muri ake ngā tau kura, ka haere tōtika hau ki te kuratini Oh, ki te Tai Tokerau wānanga me kī. Tā te mea i taua wā, kāre au te tino mōhio e hea, e hea ana ahau, you know, he aha tāku e whai nei, whai muri ake i ngā tau kura. Kia ora. Nā reira, mō taua tau, i whiriwhiri au i tētahi momo. And i taua wā, Kei reira te hōtaka pōkai tahi reo, pōkai tahi reo o Ngāpuhi nui tonu, Miki, nā reira he hōtaka toru tau i unu atu au, i unu atu au ki te kura o Te Puna o Te Mātauranga, i reira hau i whakarauora, i whakakipakipa anō i taua kākano i timata mai i te wā e peipi ana hau. Kaua rawa hau te whakakaro i āku akoranga i te taha o nga o te kura tuarua, kahore, engari ina whai koe i tetahi momo, i tetahi ahuatanga, ka putake mai ka whakahoki mai era whakaaro ki a koe ano, me te kī atu i taua wa tonu, ka timata tera ahi te ka ano i roto i au, ae, Aa, na reira, i runga i tera korero i a koe e whakaako ana i te Taitokerau Wānanga, aa, me te whakaoti i a koe to pepa pōkai tahi reo. Tena pea ki reira ka whanau mai te whakaaro kia haere atu koe hei māhita i nga kura?
Kāhore. Oh, okay. Kāhore rawa.
Ah. oh, aroha mai me taku kata. No, pai, uh, pai ana. I taua wā, te whakaaro me whai atu hau i taku tohu mātauranga Māori. Te kī nei hei, he aha, hei tuapapa, hei whakatakoto i taku tuapapa mō te taha o te reo. Kia ora.
Nā reira, ka tau atu ki taua wā, kātahi ka whakaaro, me whakatāhau. Aha, pai tēnā. Me whakatāhau mō tētahi pakuā. Nā reira, i whakatāhau. A well, mā runga i wēnā kōrero me whakatā ai tāua mō te wā paku noa iho ka hoki mai ki wēnei kōrero papai rawa atu e te tuahine ā muri ake i tēnei waiata, nō reira e te kaiwhakarongo kia ū tonu mai.

Hoki, hoki mai ki ngā kōrero ki waenganui a māua ko te tuahine nei a Kylie Wells Tippett e kōrero ana e pāna ki tōna wā ka whakaarohia me whai ia i te tūranga māhita mō ngā kura. Tarea te wā, ka hono hau, ā, ka whai au i taku hoa tāne. Kātahi ka hapū kei reira i huri aku whakaaro mō te taha o te noho hei kaiako. He aha ai i ahau e hapū ana, i toka te whakaaro He pēhea au e tino whakarite ai i tēnei ao mō tōku tamaiti kei te haere mai? Me pēhea au i whakatakoto he tuapapa māna kia taea e ia te hīkoi marika i roto i tēnei ao? Kātahi ka toka mai te whakautu, me whai atu koe i tō tohu mahita, ka āhei koe te uru atu i ngā kura kia whai pānga koe ki tērā taha tōna, te taha o te whai i te mātauranga. Nā reira, i reira tahuri aku whakaaro Mo taku huarahi whai nei, na te whai i taku pepi, taku mātāmua. Na reira, i whānau mai ia. I taua wā, kāre au te tino mōhio te aha, engari i whiwhi au taku tohu paetahi ako i te taha o Awanuiārangi, kātahi ka whai au i taku tūranga tuatahi i te Kura Kaupapa Māori o Te Rāwhitiroa. Me taku whakapono atu, i te wā i whiwhi nei au i taku tohu, kāre au te mōhio kei hea tāku i whai nei, kei hea te wāhi e āhei ana hau te whakatihi, te whakaharatau i ngā akoranga e ako nei hau mō te taha whakaako. Engari, ka tau mai tētahi tūranga ki au, ka tahi Ka uru atu hau. I taua wā i ahau e whai ana me tōku waimarie ki te kura o Te Rāwhitiroa me te whānau Henare, Whaea Emi Henare, e rātou katoa. I taua wā i mōhio pū au ko tēnei te wāhi, te ao tika me noho au hei whakaharatau, hei whakaako ki ā mātou tamariki. Nā reira, i taua wā tonu, ka here au i taku kōtiro te uru atu i te Kura Kaupapa hoki, me tāna noho i tāku taha i tana tau tuatahi i te Rāwhitiroa. Māku tōna, ko au tōna kaiako o tana tau tuatahi, nā reira, oh, he ao anō tērā te whakaako i ō ake, ā, āe, me taku kī, i tino whakaarohau. I tino whakaaro hau i te wā ka pātai mai koe mō tēnei uiui. Kaua rawa hau te kī i te whakakore i tēnei kupu te rangatira. Mōku ake nei, mā te iwi e whakarangatira i a koe. Mā ō uri, mā tō hapū, tō whānau, ngā iwi o hononga ā-whanaunga, o ērā tangata katoa e whakarangatira i a koe. Kāre ko koe e whakarangatira i a koe anō. Ko ō iwi e whakarangatira ana, nā reira, waimarie hau nōku te honore nui, kia whai wā hau te noho i raro i ngā Rekereke pērā i aku taipari mā, pērā i te whānau. Kāre ki Mōtatau tātai mā, mō taku taha kapa haka, oh, he kōrero anō tērā e mōhio pū au, mihi ana koe te rongo, ā, mō te taha o te whakaako, ko taku whaea Heri Hekuroa tērā, tae atu ki Reni Rahipere Tapahōri, Aunty Belinda, era whaea katoa, era matua katoa, waku tupuna, waku matua tupuna, ngatu katoa i whakarangatira i ahau. Moku ake nei, hei hikoi te hikoi, me taku mohio kei. Kei a rātou tāku tuara, me taku whakapono atu, kore taea hou, kore rawa hou i whātoro atu, i whai pāka atu ki ōku mea kua whai nei, mena kore rātou. Āe, you know, i ahau e tino whakaaro ana tēnei kupu o te rangatira, me taku whakapono atu, ko tērā, ko tērā taku āki mā taku whānau, mā aku tupuna, mā aku whai pānga ki ērā atu o ngā pūkōrero, pūwānanga, pūkaranga rākau katoa i whakarangatira i ahau. Nā reira, nōku te whiwhi, nōku te waimarie. Āe rā. Āe, e hiahia nei au mō aku tamariki kia whātoro atu ki ngā tōpito katoa o te ao, Kia whai atu rāua i ō rāua ake huarahi. Mōku noa iho ki te tautoko atu. Ahakoa, ina tū mai taku kōtiro o Māmā, kāre au e hiahia ki te haere ki te whare wānanga? Tae ake tērā. He aha tō perēne? He aha tō mahere Mena kore koe e whai atu i tērā huarahi, ko tāku noa iho ki te whakariterite i a rāua kia puta rāua i tēnei ao hurihuri, me te mōhio ko wai rāua, nō hea rāua, he aha tā rāua mahi i roto i tēnei ao, he aha anō rāua i waiho mō ngā uri whakatipu kei te heke mai. Kia ora. Nā reira, he mea tino nui tērā. Ki au. Ai, tika ana e te tuahine, he nui rawa ngā tangata e whakarangatira i a koe, anō hoki ko ō tauira, ō akonga i roto i tō karāhe, i tō kura. Nā reira, i runga i wēnā kōrero, taku mōhio ko koe tēnā e whakaako ana, kaua ko te reo anake, engari ko ngā mahi a Rēhia, arā, ko te ao kapa haka tēnā, e whakaako ana koe ki ngā tamariki, ngā tau ki muri, Ā, me te mea Āe. anō ko koe tēnā e hakahaka ana mō tō Ia. tātou iwi. Nō reira, i ēnā kōrero, ko wai kē ngā, ngā rōpū kua whakaako atu koe me te tū hei kaihaka? Oh, e hoa! He kore, he pātai pai tērā. He tīmata pēnei pea. I ahau e toru tau, Me te whakapono atu o aku matua, matatau au i te reo, i ahau e toru tau, tata mea tupu marika hau i te kohanga, ne. Na reira, i taua wa, i uru atu ahau i te taha o aku tuakana i te ropu o Te Arahi, Te Arahi Rangatahi, ka noho au i raro i nga rekereke o ta tatou Aunty, Aunty Tui Sherrington. Na reira, Koinā e whakapono atu, i reira te kākano o te ao haka e tīmata nei mōku, ā, i ahau e toru tau, ā, me tāku rongo atu i taua wā i noho hei tātaki mō ētahi o ngā waiata toru tau noa iho, ā, nā reira ko tērā tērā, ā, tarea te wā me te kī atu o aku matua He kaiako rāua tahi. Te nuinga o aku whaea kēkē, matua kēkē, aku matua tūpuna, he kura mahita. Nā reira, ka tupu ake hau i roto i te ao o te kura mahita. Ko tāku noa iho, mēnā ka tono atu a Māmā ki au, Haere mai koe ki te whakaako i te kapa haka i tāku nei kura, Ka haere. Kore tae te pātai, kore tae te pēhea, ka haere hau. I a ia i te Kura Takawaenga o Whangarei tata ki te 11 tau tāku i kaute ai, i whakaako kapa haka au i te taha o taku kazi, Vaughan Adams, i taua wā. Maha ake ngā cousins, you know, ngā whanaunga i haere mai ki te āwhina, engari 11 tau au i whakaako kapa haka i reira, kātahi ka hūnuku māmā ki te kura o Manaia View, nā reira, ka tono ia anō, Haere mai koe me tō teina whakaako kapa haka ai. Nā reira, ka haere. Mō te taha o te noho hei kaihaka, me taku whakapono atu, ā, i whai pānga hau ki ngā rōpū pakeke. Just about. Te taha o te tīmatanga i te taha o te whānau Henare. Nā reira, Uncle Willie, Aunty Evie, Aunty Pat Henare mā, Ko te taha o te haikura i whai pāngaha au ki te taha o ngā henare o Motuhake, pērā ki a Tātai, ki a Tāpeka mā. Nā reira, hūnuku hau mai te tīmatanga ki ātea, ka whai wā hau, waimarie hau ki te noho tahi ki a Aunty Pauline, JB, te whānau hopa mā i Ngāti Hau. Āe. Ā, whai muri ake i tērā, ā, ka hūnuku ki, oh, ka hoki au, actually, ki te rae o Rāhiri. I reira koe, i te taha o Aunty Pat Henare mā. Nā reira, anei taku kī, ā, maha Maha wāku kaiako haka, ā, maha. Āe. Me te whakapono atu, kei a rātou tētahi wāhanga o te ao haka i whakatō i roto i au, ā, he tauira pea, mō te taha o te Ko te taha o te reo waiata me kī, mā tātai tērā i whakatō ai i roto i ahau i te wā i kuraina ahau i te kura o Ngā Taitama Wahine o Whangarei. Āe. Ā, Ka tino whai kaha nei i te wā ka uru atu hau ki roto i te rōpū o Hātea. I reira a Āti Pauline mā, a Uncle David Tāpene mā me tōna whakaako waiata i raro i ngā āhuatanga katoa o te ako waiata, nā reira mō te taha o te reo, mō te taha o te note, ērā te rapopo. Ai. Ā, mō te taha o te ā, whai kaha nei, tāku whakapono atu ā, ko ā, Uncle Willie, ko Aunty Evie tērā. Mm. Ā, tā taku ki nei whai kaha, ā, i maumahara hau i te wā ka tū i ngā rārangi me te whakakipakipa i ako ki a mātou. Me kaua rawa koe e kore whakapau i to katoa. Hei te mutunga o tera, ina heke koe i tera papatu waewae, kua pau to katoa. Na reira, ae, a, oh, aha, aha, aha tu? Ah, anei, Ā, tētahi o aku tūranga mahi, ka, ka uru atu au he kaiwhakaari, he kaihaka i roto i te whakaaturanga i Waitangi. Oh, āe.
Ā, nā reira, ā, i ahau i te kura, i te kura tuarua, ā, rima pō, Rima ki te ono pō, ka haere tētahi kāhui kaiwhakaari kaihaka mai Whangarei nei ki Waitangi, ā, whakaatu ai ki ngā tūruhi i tau atu ki Waitangi, ā, nā reira he, he whakaaturanga whakaari anō nei ko tērā atu taha ko te taha Papa haka. Nā reira, ka noho tahi au ki te taha o Aunty Rosinia Kaaka mā, Aunty Pauline Hopa mā. I reira, me taku whakapono atu, i reira wāku pūkenga, wāku pūkenga haka i whakakaha nei. Me te mea atu, ia pō, ia pō, ka tū koe i mua i te marea. Kore tā koe te whakakaro, kore tā koe te whakakaro i ō mahi, me mahi koe, nē. I tau mai ngā tūruhi, i utua ngā tūruhi ki te kite i tētahi whakaaturanga nā reira me haka koe, me haka i tō haka, me haka i tō katoa kia tino, kia noho waimarie te hunga e mātakitaki ana. Nā reira, āe, I whakautu au te pātai. Ai, ai. Uh, engari, kua, kua waiho kē atu e, e tahi atu rōpū, ko ngā rōpū o nāia nei nā. Engari, mō nāia nei e te tuahine, e mihi ana ki a koe mō te whai wā ki te kōrero ki a mātou i runga i tēnei hōtaka. Tērā atu wīki ko te wāhanga tuarua o tā tāua nei kōrero. Engari, mō tēnei wā e mara, ko te tūmanako kia pai haere te toenga o tō rā, nō reira, hei konā mai.